Assalamu aleýkum hormatly görüjiler. Hepdäniň muhim habarlaryna men Nurmuhammet Nedim bilen Radio Türkmen arkaly hoş geldiňiz. Nangarhar welaýatda tufan we gaty ýagyşlar sebäpli kyrk kişi janyny elinden berip, üç ýüz kyrk ýedi kişi hem ýaralandy. Bul tufanlar duşenbe gün Nangarhar welaýatda köp jany we maly talafat ýetirip, ekerançylyk ýerler, baglar we ýaşaýyş öýleri harap etdi. Nagarhar welaýatyň tebigy hadysalara garşy edarasynyň başlygy Saýfulla Halyt bul tufanlar we siller sebäpli dört ýüz sany ýaşaýyş öýüň harap bolanlygyny aýtdy. Mahally mes'ullar bul nugs görenleriň gaty gyn durumda bolanlygyny aýtýorlar. Bu arada bul nugs gören aýlalar hökümeti mes'ullardan tizlikde ýardam etmeklerini isledi. Yslamy emirligiň rahberi Hibatullah Ahundzada hökümetiň wezirleri we başga büýükleri bilen Kandahar welaýatda duşuşdy. Yslamy emirligiň sözçüsi Zabihullah Mujahid öz X safhasynda bul ýygnaga Difa wezirligiň başlygy Mullamuhammet Ýakub Mujahid, Içeri işler wezirligiň başlygy Syrajiddin Hakkani, Yslamy emirligiň Istihbarat edarasynyň başlygy Abdulhak Wesyk we başga büýükleriň gatnaşanlygyny ýazdy we hem-de Zabihullah Mujahid Bu ýygnaga gatnaşanlar öz kärkertlerini we üstünliklerini beýan edenliklerini aýdyp we ediljek işleri barada Yslamy Emirligiň Rahberi bilen meşwere edenliklerini aýtdy. Amma başga bolup geçen gepleşikler barada maglumat bermedi. Tarafigiň umumy başlygy motorseýkel sürüjilere iki kişiden yzapa motorseýkele münülmemesini aýtdy.

kanuny barhurt edilýär. Baglan welaýatda bir ýol hadysasy sebäpli on ýedi kişi janyny elinden berip, otuz dokuz kişi hem ýaralandy. Bul welaýatyň mahalli mes'ullary bul hadysa sişenbe gün Hinjan uluswallykda bir paýnsadaştat mutaryň ýoldan çykmaklygy bilen bolanlygyny aýdyp, bul hadysada on ýedi kişi janyny elinden berip, otuz dokuz kişi hem ýaralanandygyny aýtdylar we hem-de bul ýaralananlar gyn durumda bolanlygy üçin Pulhumri şäheriň merkezi şypahanasyna intikal berlenligini aýtýarlar. Bu arada mes'ullar ýoluň haraplygy, ýolda tarafiki nyşanalaryň ýoklygy, sürüjileriň ehtiýatsyzlygy böýle hadiselere sebäp bolýarlygyny aýtýarlar. Çin ýurduň sefirlige Kabul welaýatda on üç aşariýe ýedi million dollarlyk ýardamynyň kyrk fisedini Yslamy Emirligiň Muhajirler wezirligine teslim etdi. Bul wezirligiň mes'ullary bul ýardamlaryň daşary ülkelerden gelen afgan muhajirler üçinligini aýdyp, bul muhajirleriň müşgillerini hal etmek üçin sarf ediljekligini aýtdy. Muhajirler wezirligiň başlygy Halilurrahman Hakkani, Bul ýardamlar ambulans, suw tankerleri, haýma we başga zeruri zatlar üçinligini aýdyp, çyn ýurduň bul ýardamlaryndan minnetdarlyk bildirip we başga beýninbileli ýardamçy guramalardan bul ugurda ýardam etmeklerini isledi. Owalky hökümetdäki bäzi walylar Yslamy Emirligiň daşary işler weziri Emirhan Muttaki bilen duşuşdylar. Bul wezirligiň sözçüsiniň orunbasary Ahmed Ziýa Hafiz Seýşenbe, ýigrimi altynjy Saretan öz X safhasynda Bulwalilaryň Yslamy Emirlik bilen hemkärlik etjeklerine wada berendiklerini ýazdy. Bu ýygnakda Emir Han Muttaky owalky hökümet büýüklerinden ýurda gelmeklerini istedi. Aýdylyşyna görä, mundan öň owalky hökümetiň bazi harbileri Yslamy Emirligiň Difa wezirligi bilen geçirilen bir ýygnakda Yslamy Emirlik bilen hemkärlik etjeklerine wada berendiler. Amerika ýurduň awalky jumhurbaşlygy Donald Trampyň resmi şekilde Amerikanyň jumhurbaşlyk saýlawyna kandit bolanlygy ýlan edildi. Donald Trampa garşy ýekşenbe güni Pensilwalýa ýalatdaky bir gepleşiginde hüjüm bolandan soň sişenbe resmi şekilde jumhurbaşlyk saýlawynyň kanditligine kabul edildi. Bu arada Amerikanyň häzirki jumhurbaşlygy Jo Baýden Trampa bolan hüjümi mahkum edip,